Miarahaba tompoko. Eto amin'ny tezan-kevitra fahatelo no misy antsika izao. Tezan-kevitra momba ny anjara toeran'ny fitaovana fampitam-baovao eo amin'ny fananganana ny tantaran'ny literatiora sy ny fitahirizana ny literatiora malagasy. I Tsikinlamina Rakotomavo sy i Toetra Rajaonarivony izay mandray fiterenana eto no manolotra ny endri-pikajiana ny haisoratra malagasy ao amin'ny tranonkala Poetawebs. Miaina tanteraka ao anatin'ny fivoaran'ny teknolojia ankehitriny ny literatiora malagasy amin'ny alalan'ny fampiasana aterineto. Ao anatiny ny fikirakirana tranonkala sy tambazotra sosialy izay fitaovana fampitam-baovao mahafaoka be satria mandrakotra toerana maro eto ambonin'ny tany ao anatin'ny fotoana fohy. Na ny fitaovana mahazatra aza toy ny radio, fahitalavitra, gazety, Ny efa mirona amin'ny fampiasana izany. Araka izany, fomba mahomby ahafahana mitandro ny literatiora ve ny sehatry ny aterineto? Mba ahafahana mandalina izany dia iompanantsika ny fameloma-maso ny literatiora malagasy sahanin'ny tranokala Poeta Eps izay manandratra ny tontolon'ny poeta malagasy amin'ny alalan'ny fanapariahana ny kariky ny omaly Boaty noin ny tantara ka tsy maintsy avongady any ambadiky ny sarotra ry zahamy. Mamely maso ihany koa izy amin'ny firaketana ireo trano ankehitriny izay fototry ny fandalinana sy ho lovan'ny taranaka. Mametraka ny mpamaky eo amin'ny ivon'ny andraikiny ny tranonkala. Niaiky fandraisana ny eto Michel Picard izay mampifandray ny tombam-pamaky sy ny akaton'ny asa soratra no haitsikera nampiharina tamin'ny fandalinana. Hevi-dehibe roa no mihasikasina amin'izany, dia voalohany mikaroka, faharoa mikajy. Miompana bebe kokoa amin'ny famokarana soram-piainana ny karoka resahana eto izao. Ny sora-piainana vokarin'ny poeta Epsa dia fandalinana tantaram-piainana poeta malagasy efa nodimandry miampy ny mampiavaka azy eo amin'ny asa soratra. Voambolana nivoaka avy tao amin'ny poeta Epsa ny sora-piainana, mifandraika amin'ny singa singa matotra sy lalaina toy ny sora-kaliana ary heverina hitoetra sy haharitra toy ny sora-piankohonana. Miainga avy amin'ny fanangonana tahirin-kevitra ny asa. Angona hita amin'ny gazety tranainy sy ankehitriny, boky tononkalo, firaketana sy dininin'ny diksionera, voka-pikarohana, sy ny sisa Ny ahitan'azy ireo dia any amin'ny lasilom-pirenena, oniversite, tranomboky sy fivarotam-boky, aterineto ary indrindra ny fihaonana. Fihaonana amin'ireo olona tena mahafantatra ilay poeta no tanjona. Mety ho miampitampita amin'ny olona vitsivitsy vao tojo any amin'ilay tena havany na taranany. na mpiara-monina taloha, sy ny sisa Manaraka izany, ny fizarana ifotony ny trano fonenany sy toerana misy ifandraisany amin'ny poeta toy ny fasana, sekoly nianarana, fiangonana, sy ny sisa Ary amin'izany fotoana izany dia mbola ahitana olona azo itafatafana ihany koa. Mamerina ny tsiarony sy mitondra fanazavana momba ny fiainan'ny poeta ireo akaikiny ary manotraka ny kevitra sy sary, poti-gazety, tononkalo, sora-tanana. Ndeha raisina ohatra ny soram-piainan'i Estera Nirina, poeta teraka sy nobeazina tao Ambohimifangitra, tanàna eo anelanelan'i Ambanitsiana sy Carion. Nanorim-ponenana tany Orléans Frantsa koa izy. teo amin'ny fahavalon'ny fotoana. Tanàna nivelaran'ny asa sorany teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ka ahatarafany fa i Estera Nirina dia poeta niorim-paka tamin'ny taniny. Tsy mahagaga raha vao mainka niroborobo ny asa sorany nony tafody teto an-tanindrazana izy tao aorian'ny fisotroany rononony. Nizaha ifotony tao ambony fangitra ny Poudreps ka nahita ny tranony, ny fasany, ny tranomboky naoriny sy vavolombelona vitsivitsy ary nahafahana nandrafitra sarin-tany maneho ny tontolony tao. Ny momba an'i Taorion indray, nifampiresaka tamin'ny zanany antsoiny hoe Josiane Rabeomana Anjara ny Bodoeps, ny poeta namany antsoina hoe Jean Luc Raharimanana no nanoro ny fomba ahitana azy. Nanadihady an'i Bertrand Ramamonjy koa ny Bodoeps, ray aman-dreny izay niaraka nanangana tamin'i Esther Nirina ny Fiangonana Protestanta Malagasy tao Orléans. Rehefa vita avy ny angona, nodovana ny voka-pihaonana, dia mandalina ny poudre herbes ary manolotra izany ho an'ny fiarahamonina ao anatin'ny tranonkala. Fandalinana an-tsoratra araka ny kalitao mifanaraka amin'ny fahaiza-mandrain'ny besombavy, ravahin'ny sary sy kisarisary no aparika. Aseho amin'ny tambajotra koa ny vokatra ary anton'ny famoahana boky sy fanaovana velakevitra aty aoriana. Ny hevi-dehibe faharoa entina hanehoana ny endri-pikajiana ny haisoratra malagasy ao amin'ny boîte à herbes dia ny kajy. Kajy dia miompana bebe kokoa amin'ny fandalinana tononkalo sy lohahevitra, ny tatitra antsan-tononkalo, ny tapatapak'ahitra, ny famoahana boky ary ny fiseharana. Tranonkala mampita fahalalana sy mampita ny hasin'ny mpanoratra ny Poetawebs, toy ny fanaony amin'ny alalan'ny fanadihadiana tononkalo. Anisany, ohatra, ny Aza maditra manaraka ahy an'i Jean Le Coeur Rajoelisolo, ny Poeta an'i RHA Nary. Ao anatin'izany fandaniana lohahevitra izany ihany koa ny Fomba fandikana ny tononkalo an'i FX Ma ny fanagasiana an'i André Rakotondranaivo. Eo amin'ny fampiroboroboana sy fanomezan-danja kosa no anasongadinana ny poeta mbola velona sy azo itafantafana amin'ny alalan'ny tapatapak'angitra, iresahana momba ny boky mivoaka sy ny hetsika asa tononkalo mety hifandray amin'izany. Mitapatapak'ahitra amin'ireo manan-kolazaina momba ny tontolon'ny poeta koa ny Boilerapes, toy ny mpikaroka, mpampianatra, ahafahana mitsikera sy mitondra hevi-baovao.

Voasoroka izany tamin'ny Babyloha izay nitafantafana herintaona talohan'ny nahafatesany, sy i Hongi, herinandro mialoha ny lozam-piarakodia nahafaty azy. Tranonkala ny Boadawebs, manana ny efitranony, kanefa nivoaka izany tranony izany amin'ny fotoana nilana azy toy ny fanatontosana velakevitra tao amin'ny Akademia nitondrana ny boky Sorapiainana andiany voalohany. Ao ihany koa ny Poetawebs misehatra, izay fanao isaky ny alarobia fahatelon'ny volana tao amin'ny Tranombokim-pirenena Anosy tamin'ny taona lasa. Ny Poetawebs misehatra dia fanehoana ampahibemaso ny sorapiainana sy ny tabatabak'ahitra Ka anasana ny taranaky ny poeta efa nodimandry, zanaky Rado ohatra, na ny zanaky Ratsimba Georges, sy ny poeta itafatafana an-tsehatra toa ny poeta Ramalolahy mirahalahy. Ao ihany koa ny fandraisana anjara amin'ny tsenaben'ny boky tao amin'ny tokotanin'ny Tranombokim-pirenena Anosy tamin'ny herintaona. Ao anatin'ny. Ao anatin'izay fameloma-maso izay ihany koa sy ny fivoahana ny tranony ny famoahana boky. Efa eo amin'ny andiany fahatelo izao ny boky Sorapiainana izay ahitana poeta folo avy ary samy nandia ny vanim-potoana samihafa. Anisan'ny endrika famiromamaso taratra ao anatin'ireo boky ireo ny dian'ny poeta. Hitantsika eto ankavia ny taona naveloman'ireo poeta anankiroa ireo. Ao ihany koa ny vanim-potoana ara-literatiora sy nodiavin'ny firenena izay mifanaraka amin'ny fotoana hahavelomany ireo poeta ireo izany. Eto afovoan'ny fàfana no ahitana ny fomba fanasokajiana ny poeta araka izay tena mampiavaka azy. Hitantsika ihany koa ny laharana ISBN izay mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena ankehitriny. Raha fehezina, ny endri-pikajiana ny haisoratra malagasy ao amin'ny trano kalapo eto Ems dia taratra amin'ireo takelaka vokatry ny karoka sy ny kajy. Miainga amin'ny angony sy ny fihaonana ary ny fizarana ifotony ny fandalinana sorapiainana. Fampitana, fampiroboroboana, fanomezan-danja ary fameloman'ny maso kosa ny kajy mba ho voarakitra an-tantara fa tsy hisy handalo fotsiny toy ny ririnindahy sa tsy tsaroana. Hita maso sy azo tsapain-tanana ny endri-pikajiana amin'ny alalan'ny famoahana boky sy fiseharana. Mifandray sy mifameno araka izany ny virtoaly sy ny fanehoana ampahibemaso ary ny endrika azo tsapain-tanana. Mankasitraka tompoko.